Dhaka Times le Hothawng chimnak in ningkui kan in tlaih ṭhan hna. Tutan cu August thla ni nga zanlei suimilam pathum tiangah ramchung ramleng thawng kan thei khawh tawk ka rak chim lai. U Jomyu Chun an nun himnak kong ṭhihphai a ton caah rungvengtu an chiahpiak tiah theih a si. Myanmar UN palai U Cho Myu Htun cu a nun himnak kongah ṭhihphei a tong i America cozah ṭuanvo ngeitu nih rungvengtu security an chiahpiak tiah theih a si. An ka ṭhihphei caah atu hi palek pawl nih ka himnak ding an kan tawlrel piak ko tiah U Cho Myu Htun nih Reuters news ah August thla nali ah khan a chim. Myanmar ramkong ASEAN palai ah Brunei ramdang lei minister a bawmtu Eriwan an thimmi cungah US nih lunglawm tein kan cohlan. Myanmar ralkap nih ASEAN ram hna nih lungtlinnak an ngeih timi panga chungah ṭuanvo laknak ngeih zok ding le democracy a duhmi hruaitu hna ramkhel party hna he ṭuanṭi dingin forhfial kan duh ko tiah US Secretary of State Antony Blinken nih Twitter cahmai ah a ṭial. Kachin ram ralzaam minung pakul sinah COVID-19 zawtnak hmuh a si. Bawmhher in an um tiah kan theih. Kachin ramkulh Michina khua Palana sang ti neti ralzaam khem ah COVID-19 mizaw minung pakul hmuh an si i CI siseh tirawl eidin ding siseh bawmhau in an um tiah Kachin News Group nih a ṭial. Hi mizaw hna hi August thla ni nga zing ah lunghrintmi minung sawmli le pahnih an check hna i cu chungah cun minung pakul sin in zawtnak an hmuh hi a si. Atu hi test kit zong a dih caah midangdang an check kho ti hna lo. Zawtnak hmuh ciami hna zong sii ai pek ding siseh, thazaang umnak tirawl zong pek ding a um lo i lungrethei an si tiah ṭuanvo ngeitu nih a chim. Kum thong hnih le kum sum thum kum ah tilian le leiminnak 25 percent tluk in a fak deuh lai tiah kan theih. Hlathlainak a tuahmi hna nih a ra laimi kum thong hnih le kum sum thum kum ah cun tilian le vawlei cimh ti bantuk pawngkam rawhralnak hi 25 percent tluk in a karh lai i vawleicung minung hna caah harnak a chuak kho tiah BBC News nih a ṭial. Hi bantuk tilianh le harnak hna hi nikhua caan aa thlen ning ruangah a si. Hi hlathlainak a tuahmi hna nih hin kum thonghnih kum in kum thonghnih le hleinga kum tiangah tilianhnak le pawngkam ruhralnak ruangah minung zahnih le sawmnga le panga in minung zahnih le sawmkua millions tluk hi harnak an tuar cang tiah an langhter. Bangladesh ram ah tek a tla i ṭhitum puai a zawmi minung hlei sarih an nunnak a liam tiah kan theih. Kum thong hnih le kum kul le kum khat August thla ninga ah Bangladesh ram ah tek a tla i ṭhitum puaizaw ah a kalmi minung hlei sarih an nunnak a liam i mopa tal in minung hlei li an i hliam tiah BBC News nih a ṭial. Shibkani khua pawng i tiva kam ah tilawng cung ah ṭhitum puai tuahmi hna cu mangnu inn lei an kalpa ah tek nih a tlak hna hi a si. Kum thong hnih le hleiruk kum meithla chung lawng ah

Dollar 158 millions tluk a bawmh cang tiah US Missions to Asian website ah an langhter. US le Asian ram hna nih hin kum thong hnih le kum kul le kum hnih kum ah vawleicung raipi COVID-19 hi dihdongter ding in an i tim i an i zuam hna. Cucaah vawlei cungah ngandamnak zohkhenhnak lei ah a dermi ram hna caah COVID-19 zawtkham si chunh ding, hi ram hna nih poipang an tonmi harnak kongah bawmhnak pek ding, vawleipi nih chawlehnak kongah sungzatlaknak a tonmi chungin chanchuah ding le vawlei cungmi vialte nih COVID-19 rai in i ralrin, I khamh le hmailei ah hi bantuk zawtnak ṭhalo a chuah ti lo nakding i runvennak caah timhtuahnak tiang in an ngei. COVID-19 raidohnak ah dirhmi bu The Global Alliance of Vaccines and Immunization timi bu ah US nih tangka dollar 2 billions a thawh ve. Hi program hi Innchungkhar tangka lut tlawmte lawng a ngeimi hna caah himbawm tein COVID-19 raikhamsi chun khawhnak a bawmh. COVID-19 Vaccines Global Access timi vawleicung minung vialte nih raikhamsi chun khawhnak program caah US nih raikhamsi 80 million tluk a themphawt cang hna. Hi raikhamsi hi Asia member a simi Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Thailand le Vietnam ram hna an phakter cang. Myanmar, Singapore le Brunei ram belte ah a phan hna lo. COVID-19 i zohkhennak kongah a thazaang a dermi Myanmar ram ah ralkap nih uknak a lak caah rai i zohkhennak kongah a thazaang a der chin vima. US nih hin Myanmar ram ah COVID-19 thlawpu zohkhenhnak kongah dollar 20.3 million a bawmh cang. Hi a bawmmi hi zawtnak cheknak he aa pehtlaimi thilri, zawtnak tawlrelnak kong le mi zapi hngalh ding chimhcawnpiak hna ah hman an si. Cu pinah Myanmar ram hi tampi bawmh chap a hau. Myanmar rammi nih an ton cuahmah mi ngandamnak zohkhenhnak lei chambaunak kongah ramkip in kan rianṭuanṭi hawi hna he a ṭha bik in bawmhchan khawh dingin kan i zuam cuahmah lio a si tiah US Missions to Asian website ah an langhter. Tutan The Hakha Times Lai Ho thawng chimnak cu hi vial in kan rak ngol rih lai.